тапшыруларымны, истәлекләрне дәвам итәм. Мин Гөлшат апага әйтә идем, Гөлшат апа, син татар халкының күренекле сәнгатькәрләре турында бик матур китаплар язып бастырдың. Ә менә үзең турында нишләп язмыйсың? Яз әле үзең турында да, синең язмышың, синең иҗатың бит бик кызыклы дип әйтә идем. Хәтта бер гимназиядә Әлфия Авзалова э, бик оста виртуоз баянчы Кирам Сатиев белән алар шәү концерт куйдылар. Э, анда Гимназия укучылары, укытучылар ул концертны бик яратып карадылар, көчле алкышлар белән бәяләделәр. Анда мин дә тыңлап утырдым. Менә шунда мин укучыларга мөрәҗәгать иттем. Әйдәгез әле Гөлшат ападан үзе турында китап язуын сорыйк дидем. Гөрләтеп кул чаптылар. Әмма файдасы булмады. Гөлшат апа бик тыйнак, артык тыйнак иде шул. Үзем турында китап язсам тыйнаксызлык була дия иде. Әмма аның әсәрләрен, шигырьләрен җырларын игътибар белән укысаң, аның тормыш юлы күз алдына килә. Гөлшат апа бик шәфкатьле, мәрхәмәтле, бик игелекле зат иде. Менә бер мисал китерәм. Авылда, урында хаста хәлендә яткан Фәнис Яруллин язучы, шагыйрь булырга хыяллана. Бу турда 1962 елда Татарстан яшьләре гәҗитендә мәкалә басылып чыга. Гөлшат апа бу мәкаләне укыгач, әле Фәнис Яруллин белән таныш булмаса да, күрешеп танышкан булмаса да, аңа үзенең ярдәм колын суза. Ул аңа җылы хатлар яза, Язучы булу өчен нинди әсәрләр укырга кирәклеген әйтә. Һәм күренекле язучыларның әсәрләрен сатып алып, почта аша Фәнис Яруллинга җибәрә. Фәнис Яруллин бик рәхмәтле була Гөлшат апага һәм ул аңа бер сорау бирә. Гөлшат апа, менә җыр язу серләрен ач әле миңа. Минем дә җырлар язасым килә бит, ди. Гөлшат апа аңа җавабында болай ди. Җырның меңләгән серләреннән берсе чын күңелдән, чын йөрәктән язу. Җырга тирән фикер гади генә табигый гына әйтелергә тиеш. Җыйнап әйткәндә, җыр ул поэзиянең иң авыр, иң нечкә бер тармагы ди. Менә остазы ярдәме белән Фәнис Яруллин бик күп шигырьләр һәм җырлар яза. Язучы булып китә. Аның хәлен инде беләбез, бик авыр хәлдә урында яткан көе ул иҗат итә. Аның әсәрләрен Гөлшат апа игътибар белән укып, үзенең фикерләрен әйтә. Шиле-пешле булган әсәрләрен Дустане тәнкыйтьли, аның камилләштерү юлларын күрсәтеп киңәшләр бирә. Инде Фәнис Яруллин халык шагыйре дәрәҗәсенә ирешә һәм үзенең олы ихтирамын һәм рәхмәтен Гөлшат Зайнәшевага булган

Асия консерваторияне тәмамлап, дирижер белгечлеге алып чыкты һәм башта телевидениедә эшләде. Аннан соң музыка мәктәбендә балалар укытты. Һәм э, ансамбль оештырды. Айсылу дигән ансамбль оештырып, балалар ансамблен ул бик э, да уңышка иреште ул ансамбль һәм аны хәтта телевидение халыкка зәңгәр экраннарда күрсәтте. Гөлшат апаның оныклары Дания һәм Камил, әтиләре Рафаэль юлыннан китеп, Казанда университет тәмамлап, юристлар булып чыктылар. Гомумән, Гөлшат апа ул бөтен бар, башка барлык балаларын да ярата иде. Ана минем безнең кызыбыз Алсуны, оныкларыбыз Кәрим һәм Гөлназны бик якын итеп аларны әдәбиятка Тукай иҗатына күндереп тартып, хәтта үзенең шигырьләрен безнең оныклар телевидениеда телевидение аша аның шигырьләрен сөйләделәр. Балалар өчен ул күп шигырьләр 85 шигырь иҗат итте. Ул шигырьләрнең шактые җырлар булып китте, популяр җырлар булып китте. Э, һәм э, балалар өчен иҗат, балалар өчен иҗат иткән әсәрләре аның бик популяр булдылар, бик яратып балалар аларны укыдылар һәм җырларын җырладылар. Шул иҗаты, иҗатын бәяләп, Гөлшат апаны Балачак әдипләре дигән китапка кертеп, аның иҗаты турында, тормыш юлы турында язылды һәм 2002 елда һәм балалар энциклопедиясе дигән энциклопедияда 2012 елда чыккан Аны Линар Шаих, шагыйрь Линар Шаих әзерләп чыгарды. Шул китапларда Гөлшат апаның иҗаты күрсәтелгән һәм фоторәсеме бирелгән. Гомумән, Гөлшат апа бик күп гимназияләрдә, мәктәпләрдә балалар белән очрашулар алып барды. Алар белән уртак тел таба иде. Бик кызыклы итеп алып бара, табышмаклар әйтә, табышмакларга җаваплар ала. Аннан соң күмәк җырлауларына ирешә иде балаларның. Гөлшат апаның тагын бер бик кызыклы эшчәнлегенә тукталам. Ул конференция буларак, концертларны алып баручы буларак бик күп эшләде. Э, күренекле безнең Җырчыларыбыз Илхам Шакиров, Хайдар Бигишев, Әлфия Абзалова концертларын алып барды. Ә ул концертларны бик кызык итеп юмор белән һәм мәгәнәле итеп алып бара иде. Шуңа э, э, әле тагын э, Гөлзада Сафиуллина. Гөлзада Сафиуллина га тәкъдим итәләр. Менә Гөлшат апаны алыгыз конференция итеп. Ул бик әйбәт алып бара дигәч, Әле Гөлзада бераз шикләнеп кала. Гөлшат апа шагыйрә бит ул. Тел, тел, нәфис тел остасы түгел дип шикләнеп кала. Әмма Гөлшат апаның концертларын алып бара башлагач, сокланып, шаккатып рәхмәтләр әйтә. Э, чөнки Гөлшат апа бик оста алып бара иде ул концертларны. Аннан соң э, безнең җырчыларның Гали Ильясов, Зөһрә Сахабиева, Бигишева концертларын алып барды. Э, композиторлар Сара Садыкова, Мәсхүт Имашевның иҗатына багышланган кичәләрне, әдәби-музыкаль кичәләрне 100 итеп алып барды. Ул шул җырчылар белән гастрольләргә күп йөрде. Шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга шул җырчылар белән бергә концертлар куеп, Йөрде, аларның концертларын алып барды. Ну, юлда йөргәндә, Тәгәрмәч өстендә барганда ул шул җырчыларга, артистларга мәзәкләр сөйләп, аларның күңелләрен күтәреп бара. Аннан соң аларның тормышларын җайга салуга булыша. Бөтен җирдә дә уңайлыклар булмый бит инде. Гостиница, кунакханәләр дә төрлечә була. Ашау-эчү мәсьәләләре дә кайбер чакта бик уңайлы булмый. Менә Гөлшат апа кунакханәдә артистлар кайтуга Артистлар кайткач, үтүк өстенә куеп, коймак пешереп сыйлый. Алар шаккаталар инде моңа. Аннан соң менә Хайдар Бигишев һәм Зөһрә Сәхабиева белән бергә гастрольдә чагында кунакханәдә Электр чәйнеге эчендә бик тәмле итле аш пешереп сыйлый. Базарга барып үзе тәмле ит алып кайтып, аш пешереп ашата. Ә, Хәйдәр Казанга кайткач, Зөһрәгә әйтә икән, Зөһрә, чәйнек ашы пешер әле, бик тәмле була бит ул, дип, э, Зөһрәгә шаярта икән. Э, ш- Шуны искә алып сөйләделәр. Ну, җырчылар Гөлшат апаның ул игелекләрен э, мактап сөйлиләр иде. Э, Бик ярдәмчел ул, э, бик әйбәт юлдаш. Ә бит кеше юлда синала, сынала, юлда сынала. Гөлшат апаның концертларны матур итеп, мәгънәле итеп алып баруын мин үзем дә берничә мәртәбә күрдем. Без Казан авыл хуҗалыгы институты студентлары янына җырчыларны, сәнгатькәрләрне чакыра идек. Мин Гөлшат апаны чакыра идем. Гөлшат апа ул үзе генә килми, берничә җырчы, баянчылар белән бер төркем сәнгатькәрләрне алып килә иде. Менә бер кичә бик күңелемдә уелып калган. Бу 1990 ел. Аның ул алып килде студентлар янына шагыйрь Мәхмүт Хөсәен, җырчы Рафаил Ильясов, җырчы Вафира Гыйззатуллина, баянчы, җырчы Рафаил Сәхәбиев һәм әле консерватория студенткасы Зилә Сөнгатуллина. Ә, менә бу группа, бу артистлар, бу җырчылар шундый матур концерт куйдылар безнең студентларга. Зал, актлар залы туп тулы, шыгырым тулы. Анда студентлардан тыш әле учхоз Өйрәнү хуҗалыгы эшчеләре дә утырды. Без аларны да чакырган идек, чөнки консерт фирма ике. Шул учебный хозяйстводагы булган бинада булды. Консертны Гөлшат апа бик күңелле итеп алып барды. Ә шагыйрь Мәхмүт Хөсәен шул кадәре оста оратор, шул кадәре шигырьләрне көчле, үтемле итеп сөйли, алкышлар аны бик яраттылар, студентлар үзенең шигырьләрен сөйләде. Аннан соң җырчылар шул кадәре моңлы итеп күңелләргә үтәрлек итеп җырладылар җырчылар. Аларга без чәчәкләр бүләк иттек. Студентлар кызыксынып Гөлшат апага сораулар язып җибәрәләр. Берсен ул укыды. Кем ул Зилә Сөнгатуллина дигән сорау биргән бер студент. Гөлшат апа җавап бирде. Зилә Сөнгатуллина әле ул студентка консерваториядә укый, әмма киләчәктә бик зур күренекле җырчы булачак дип җавап биргән иде. Чыннан да, Зилә Сөнгатуллина зур җырчы булып танылды. Хәзер ул консерваториядә профессор яшь җырчыларны әзерли. Гөлшат апа талантлы шагыйрә һәм драматург булды һәм шул ук вакытта бик булдыклы хуҗабикә дә булды. Ул турыда мин киләсе тапшыруда сөйләрмен. Хөрмәтле тамашачылар, минем чыгышым сезгә ошаса, фикерләрегезне язып җибәрегез. лайк дигән төймәгә басыгыз, каналга язылыгыз, аны безнең тапшырулар дәвам итәчәк.